Lairam media group Longtlai kan si. KT Lai Channel chungkhar vialte hna nan za kan tlaih hna. Tu ah Lai District Council i kan ram hruaitu hna Lai thi thuam kongkau le aman chungchang ah komhnak kan nei hna la. Pi kan kom ding cu CL Lianzual LADC Secretary asi. Atu ina thuamnak ma hi korna hrukmi hi a rak a dawh ngai le ma hi Zeizat man thla si? Na hihi congnak congnak puan asile a puan hi kan ṭhitnak ah hin a min hmanh hi lai min hin kan nei lo le kan ṭhitnak ah khan kan von hal le neru coat hei ti ko an ti le mu mah cucu neru coat a si ka ti ve ko keimah zong hi Cun a man cung cangah khan cun na hi congnak puan nih hin ma hi kawthi pahnih a ṭhit khawh le cun congnak puan kha thongriat le thongriat le zanga hrawng khan kan cawk khawh ma kha ka si le cun a ṭhitnak ah thongkhat le zanga Macuti a si ahcun na hi neru kawt pakhat hrangah hin thongli le zanga hrawng a hau la. a si cun kan lai thi thuam hi a man fak na ti maw? Lai thil thuam hi a man a fak ka ti le atu ah hin amanafa ka ti nak cu mahi hi si a hlan kan pipu chan ah khan cun kan lai thil thuam hna hi aman kha arak fak ngai le tin awang pa an ti ma chu chu pula i arak sin hna le mu pula kha aman arak fak ngai middle age khan europe ni khan Hika China ṭang khan mahi pula hna hi an rak lak nasat le i sumdawnnak ah khan a man kha rak fak ngai le cu bantuk tho cun kan pipu chan ah khan cun hi tonlo puan kan ti hna hi hi conglak puan kan ti hna cun hnika le ṭhithni kan timi hna hi hi Pula tang i rak ser kha rak siam kha a si hna le mu. Mah cucu atu ah hin cun hmuh ding zong hi a um ti vak lo le mah khakha a man kha a rak fak ngai le atu ah hin industry puan an ti ko le mai hi kan hman le mai hi industry puan an vom ta ah hin a design hi a rak har ngai an mah industry lei ka hei hal zong ah a man hi a niam kho tlat lo an ti le man hi fak pa ka ti le atu ah hin a puan he hei zo ah hin cun atu i kan lai thil thuam kan i rukmi hi a man hi a fak tuk ka ti deuh mah hi nak hin tlawm kho si lo ka ti le mu keimah duhnak ah hin cun cun pa thil thuam lawng hi si lo le nu zong hin si ko le mu nika kan ti min zong hi atu ah hin Pula um khawh ti lo le industry la viar si le amah bete industry la kha pula bantuk khan aman kha an rak tuah tlat le makhakha a fuh lo deuh ka ti. Dik cia sia man hi mana khinin niam kho deuh hlek sile cu kan dong te hin tak tak te junin mit rethei mi harsa deuh hna zong nih mu kan i rak chok khawh ti lo ahcun in rak neih ve duh ngai hmanh ning le kan rak nei kho lo kha bantuk khan kan district council tang hna hin in aman hi khiah khawh deuh hna hi si hnga ma ti ruahnak na nei ma district council tang hin industry department nih hin khi ka kin an tak ve le amah bete aman hi an thung kho tat lo cu mah cu cu ka hei ruahnak ah hin cun fan fan fan tlawmpal khi an neih le nak hi tang khin i men power zong si se law i pahnih thum hrawng chauh khi expert an hmu kho ma cu cu si ahcun mi pahnih thum lawng nih khan cun tam khan tak kho lo le cun sum lei ah fan lei ah khan harnak an tawk le mu mah cu cu a si mah cu a si ah khan cun aman hi an iam kho tlat lo le cun mah cu pin ah cun bat zet i an hmuhmi pin ah khan in anmah nih khan tax kha tax kha a tam deuh hmuh khan rak duh ve mah cu pin ah cun atu hi hi kan hawi Barmalay tang i i a rak tlami hna hi kan lai thil thuam rengreng hi a man a rak fak ngai ve cang le mah cucu atu ah hin conglak pakhat cawknak ah hin nu nu thil thuam a si le conglak hna aw conglak cu pa thil thuam a si nika ka ti ko la aw nika cawknak ah hin nika pakhat pula ah hin thongruk hna thongsari hna an hei hauh le cun pa hrangah congnak congnak puan i industry la ah hin thongriat hna thongriat le zanga hrawng a tua hin a si le mah cu cu kanmah i atu i longtlai i mirethei hrangah khan cun i aih i hruk kha thil ti kho lo bantuk hi a si cang in ka hngalh. an ti ngai ko ma cucu asi lo cunin lai thi thuam i nikhat nikhat ni popo i thuam hi tha na ti maw atu i kan cozah nih hin si nikhat ni lai thil thuam mi i thuam kha order kha an tuah le mai cu tha ka ti vak lo cun lai thil thuam hei ti ah hin atu kai hrukmi zong cu a min hmat kha atu in kan nei lo le si le mu cun mah hi a chuahnak hi ka hei zo ah hin kan hnu kum lei hrawng ah khan a hote dak sila delhi zong ah khin an chimin ka theih le pa congnak puan kha an thle le Angkilek ah an rak ṭhi rua. Mah cucu angkilek kan ti la le i kawr cung hrangah khan mu an rak ṭhi tawn le. Congnak puan hna cu i aih ding kha si. I aih dingmi angkilek i ṭhit kha kei nih hin cun ṭha i ka rak ti tawn lo le. Mah cu vancung keimah zong nih hin Laikor cung kan timi atu tiang hi kan ei lo si. Atu hi nikhat ni i hruk viar ding an ti vang khan ka tuah ve i ka ṭhitter ve le mu. A hlan ah khan cun ton lo puan ka ka sin ton na hmu ve mai thei le. Mah kha ton lo puan kha si le. Kan pipu chan ah khan cun ton lo puan hna, congnak puan hna mah kha kha cu i aih ding a si i hrukmi ci kha a rak si vak lo mah kha vang khan keimah nih hin cun ṭha hi ka ti vak tawn lo le mah bete chan aa thlak khen cang a tuah cun mu i puan i aih kha thil ti ci vak kha a si ti lo le Atu i kawr cung hei ti hna hi bantuk i, i half coat hei ti hna, neru coat hei ti hna hi kan ṭhit hi ṭha cu ka ti ṭhiamṭhiam. Le amah bete nikhat ni i hruk viar ding hei ti si loin kan duh caan paoh ah i hruk i si lo a ṭha deuh hnga ka ti le mu. Cun i hunpui kan ti i zeitinthla kan ti la i caan a sung bikmi ah hin kan i ai duh deuh la khin na ka ti le mu atu ni khat ni i ai hei ti hin cun a ka nor ke le bang cu mu atu ah hin chang in mah cu cu si le a tha kan ti nak zong kha tlawmpal te khan a grade kha kan nem ter khawh tat cu a dik ngai si tu in a chim mi cu a si ahcun in nangmah zohkhan mi zung ah hi district council hi ningkhat ni popo i lai thi thuam i thuam hi an zul thamo a ma hi a thei kho chu chungah khan chunim ke kan nau le zong nih hin kan in ruk chu an ti le mu atu a hin a nei kho lo mi a thi kho lo mi hi zeimo za an um cun ma chu pin ah cun i kan hei thi zongah ka chim cia bantuk khan industry la si zo hi aa dohtlanh lo deuh in mah cucu a si le hi nawl hi na staff le nih hin an zul ṭha maw atu ah hin ka staff tampi nih an nei kho lo le mah cu a si tikah cun hei chim khawh har ngai cun atu i lai thil thuam kan hei timi ah khan mu tiin chim usilaw ṭha in ka hngalh le pa in atu i kan lung i a ummi hi hi nu hrangah nika nika le kor sen hei ti hna mu kawl ni le ni ṭial hi a si deuh tlangpi le cun pa hrangah hin a har ngai cu pa angki hei ti hna pa kawrsen hei ti hna kha i ruk kha a mawi ti ṭung lo le mah cu vang cun kawr cung a si lo hmanh ah hi hi bantuk nerukawt tal kha neih a hau mah cucu a si tikah tampi nih an neih khawh lo. A dik ngai si tu in a chimmi cu kan lai thi thuam hi aman hi a fak deuh ve le ka ti la mu nangmah na chim bang khan in mah wang chun in aman hi nem kho dan um sile cu ami mir ni hin kan nei khol hi kan kan mar hoi pi zong nih an du he ti ko ning aman ni chu fak lo niam te si khi kan ni kan lai thi chu tau deu wang in adik karin tu in an zung zong a mi tampi nih harsat nak an ton zong karak rin sila chunin hiti hin eh, nan council nih hin ti ko sile maw hitihin kal peng usilaw nan dan tuahmi mai hi na duh dan le tha na ti dan si maw tawpnak ah cu van kan chim ta rih asingai ma hi atui kan kalpi dan ah hin cun nikhat ni po po ah cun form bantuk hin nei kha arak hau tlat le mu ma hi pacang nu chang rang ah cun Form hei ti i i ruk kha a har pah ka ti. Cun atu kan lai thil thuam kan chim cia bantuk khan hi kan ngah le mu. Hei ti usilaw nu hrangah cun saka kan ti hna, cincik kan ti hna, taisawm kan ti, hrihrual kan ti hna kha mu. I a man zong a rak fak, a quality zong kha a rak ṭha ngai hna le cun mah cu pinah cun i ṭhi kan ti ṭhirual kan ti hna mu i ṭhihnun kan timi i ṭhiṭhial kan hei timi zong hi i a um khawh ah hin cun zo hi a dawh ngai le lai thil thuam he hin cun nu kor he hin cun mu nu kor le i nika he hin cun ai dawh ngai ka ti le cun hi ban i pa rangah khan pa rangah khan thil har ngai si ka ti kha mu hi ti i nikhat ni order an chuah bantuk i i ruk zel mah hi cu kan tlin sau ka rin lo cun mah cu pinah cun pa hrangah hin a har ngai le thil pakhat hei chap u si lo mu eh Mai mapuan hi um kho si lo ti hi a ṭha leng. Atu ah hin cun industry lei department zong nih hin an zohpah hin ka hngalh. Mah cu a si ahcun a nei kho hrang ahcun mah hi mai mapuan hi um kho si lo. Zoh zong a dawh le cun a grade zong a ṭha le mu. A hlan i kan pipu le nih mah hi an thilthuam an rak neihmi kha kan lung zong ah um la amah belte atu ah hin cun lai thil thuam kan ti la industry puan ah hin kan kan rilru kan chiah tlat mah hihi thil pakhat ah a ṭha lo ka timi a si fawn Oh kan i lawm nihin ah caan ṭha ngai na kan pek le LMG na cungah kan i lawm taktak Bia kan hal dingmi hi LADBSC Secretary Pu F Cung Mang a si. Oh, tu ahhin ka pu na kor sukmi hi aa dawh ngam sam le mai hi zeizat man thla si? thong sari man a si. Eh, mai athan in man a cok thit sa in. A athan in ka cok. Eh, khoi ka thlan a thit ter. Eh, long tlai i up to date tailoring ah ka ṭhit ti a si. Eh, mai hi nan thi thuam nan i tuahmi hi nan council nan mah district council chungah maw nikhat ni pau pau i tuah nan timi hi ṭha na ti ve maw? A a ṭha tuk ngai ko mai hi hi ti zel zong a ṭha si. Eh, ṭha na ti ma. Asi cunin kan lai thi thuam tu kor na hruk mi zong va si ta silamu angki leng na hruk mi zong hi i kan lai thi thuam hrim hrim hi aman fak na ti maw? Ti popular kan duh ahcun aman hi tlawm deuh seh a ṭha in ka hngalh le. Hi tu i aman nan sirmi hi a fak ngai in ka hngalh. Asi cunin i nangmah staff le maw na zung ah hin na staff le nih hi dan an tuahmi hi an zul ṭha in na hngal maw? nikhat ni paohpaoh i hak ding an ti hi cun an zum ṭha ngai ko. nangmah zong nih na rak zul ṭha ve tinak si maw? Zul ṭha ngai ko. Hiti hin council i dan a tuahmi hi kal peng sulaw ṭha na ti maw? A ṭha ko. Ṭha na ti ko. Kan ram le kan hnam lantir bantu a si caah hin a ṭha ka ti ngai ko. kan i lawm nihin ah komhnak caan ṭha nak an pek le kan i lawm aw na cungah. Lawm eh. Komh ding hi AIDS lal ruat kim middle section yan i au sile tu a komnak chan kan nei la. Aw ka pu tu i korna suk mi kha I zeizat man thlasi a man na hngal maw? Uh, mah hi hi a man hi phil pah cang rua dah ka ti o angki hi silema hi hi zali hrawng sila a eh, a va fak lo ve fak la eh. eh lai thi thuam ni ni khat ni po po i district council i to hi nang ni than rak te ve mo a kan ti le pe hi hi ni tho ton ni chian kan kan ni ruk ko cu ti hi tha na ti ngai ti nak si mu ti le sihmanhsehlaw thawtan ni lo i lai anmah dress hak hi anuam lo deuh le ma hi hi zeitin thla si si hnga o ka ti le asi lo junin kan lai thi thuam hi aman na hmu ve dan na aman na hmu ve dana afak man ti fak lo thlan ti a original puan hai ti in tua mi hi chu afak ngai le e tui Nu nih thi a mian takmi hna hi cu original dakmak te hi cu a man cu sang cang ko le sihmanhsehlaw sang hmanhsehlaw kan laithuam sivang hin ho paohpaoh nih hin neih viar ding si ko ka ti ma cu cu ka zumdan si ko asi cunin na zohkhenmi na zung hi na staff le nih hinin hi nawl hi an zul trai na hngal maw zul ṭha ee thawhṭan ahcun Westcon hna kan hak le uniform bantuk in an in zoh le an in hmeh ngai ko le an forfort grade lei zong hi an phaisa hna kha an in ṭawm le ti khan an an ṭhitter le an hak lengmang cang ko hi teh nangmah zong nih na hme ngai ko teh hi ti hi Mm, ah naap me ka ti ngai keimah zong nih asi lo cunin i kan eh, hiti tu i kan district council i mo hiti i lai thi thuam ni ni khat ni po po i thuam hi i, i thuam peng ning lo ti hi na du ma Ah, ka du ri ko san cu te ah ho ho madek ni hi cun lai thuam hna hi i thuam hi duh lomi hna an um le an um khawh a si le mah kha vang khan duh lo zongah Laimi office ngan cemi kan ṭuanmi si le mah hi cu a herh ngai in ka hngalh ko kei cu. A lawmawm tuk nihin ni ah komhnak caan ṭha na kan pek caah na cungah kan i lawm ngai. Kei zong kai lawm. education branch i ṭuanmi Caroline komhnak kan van nei la aw Caroline na puan hi a van al em em ve mai hi khoi ka zeizat man hme si ma hi thong khat le zahni asi hi thong khat le zani eh aman aman ngei tu chunin aman zong a fak tuk lo kati a puan kha tha anal kati asi chunin nin na na boy mo buai emem lo buai emem lo asi cunin i district council i ni ni khat po po i lai thi thuam i tuah hi tha na rak ti ve maw o tha ka ti ma hi hi i ma phun tlau lo na ka si le ma chu wang sun tha ka ti ngai ngai okay a tha ngai mi si ko te asi junin nan ma zung chung bika hin nan ma chung bika hin mo i mai hi thi thuam i to hi nan zul tha mo Aw zul ṭha hi Monday piang ah hin Lai office i kan kehnak ah hin kan i hruk tawn le cun a function occasion kan ti bantuk ah hin kan i hruk ai hruk khawhnak piang ah cun kan i hruk si cu rak ṭha tuk si cu ti asi lo cunin mai hi kan lai thi thuam hi mu aman hi fak na ti maw aw aman hi a fak ka ti deuh le a chan cu kan dihlak i lai dihlak i kan i thuam kan i thuamnak ah cun mah hihi a man hi a fa a fak deuh hlek le a chan cu zeitin ka ti le mi kan i lo lo le kan sum lak lu dan zong ai lo lo le mah khavang khan a fak ka ti kan i lawm tuk ni na kom nak caan tha na kan pek caan na chungah kan i lawm kai zong kai lawm Ahnak in na min rak ka chim ta. Lal Siam Thanga. Zeitin thla ni au? Siama. Oh, Siama kan tila le poi mo. Oh, Siama ni hin nan office na nan buai mo. Kan buai ve ti la kan buai tuk lem lo mi pi do tu te te han um ve le. Asi junin i zei bantuk in khana um council ah hin. Council hin ka rian tuan nak tak chu Mizoram Police ka si le CM gat in an ka chiah le tu ah hin sang hnih le sawm ah sang hnih sang hnih le sawm September ah maka council ka rian hi ka zok e e si cun nan buai ve kho ngai la si mu si em gar ti um la bang ah cun ti si lo cun hi na kor suk mi hi van al em em ve ma hi hi amin van ka chim cha amin o lai thuam thil sile mi hi district council nih hin Zarhkhat ah hin nikhat ni hi i hruk ding tiin order an chuah le mu cu zul zui cun keimah zong Mizoram Police hmanh si ning se law council tang i ka ṭuan wang in order a chuah bantuk in mi kot hi ka ṭhit ve si. A si cun zeizat man thlasi ma hi? Thongkhat le zanga. Si lo cunin mai hi council i dan an rak tuahmi maw i ani ni khat popo i lai thi thuam i tuah an timi hi Ṭha na ti ve maw? Ṭha tie laifa kan hrang ahcun kan sinak le kan thuam thil kan hlutnak a si le mi cu chom nung zel a ṭha in ka hngalh. A lawmawm. Komhnak hon ṭha na kan pek caan a si na kan i lawm. Kei zong kai lawm. atu ah hin in ruahlopi in kan MLA a rak um ve hlo le i komnak caan tawite kan van nei ta la i ka pu i longtlai na cham nak he sau chang maw sau lo ni hni ka cham chang e ma hi na kor suk mi he van nal em em ve amin na ka chim kho nga maw

ni ni khat ni popo ah hin in lai dress mu lai thi thuam hi tua ding tin no lan chwa mai hi than rak ti ve mo uh, chatuk chatuk it's a right step in the right direction mm. eh o lom om tuk asi lo junin kan lai thi thuam hi i narak ngal ve ko lal nang zong ni aman hi fak no ti ve mo

Lihnih thum hrawng cu ka cam rih la. Eh, oh cun ai zo le na kir than la. Oh, si ko. Eh, oh ni na kan i hmu rem chang hlau le i kom na khun tha deu mai na kan pek cha na chungah ka di lom tak tak. Oh, ke zong kai lom tuk.

private secretary cu CEM le district project coordinator se se mission rian tuan ka kop atu ahcun temporary ling tuan tuan ka kop a si mo a si chunin SSA a district project coordinator a chia na sile kan i lompi tak tak le mo oh nan kan lompi chu kai lom tuk ke zong thla kan champiak ko hna Nin na kor suk mi hi a va nat em em ve ma hi zeizat man thla si? Uh, I don't anti mo. Uh, Kai lom tuk. Uh, uh, aman cu thong ni le zaruk asi. Eh eh eh thong ni le zaruk. Lai uh, LADC Industry Department ta mi asi ju. Eh eh eh simu simu. A do ngam samsi kha asi junin i LADC chawza ni mo ni ni khat ni pau pau i lai thi thua mo lai dress kan ti mi hi i ma hi i tuah ding ti i order mu nawl an rak chuahmi hi ṭha na rak ti ve maw? Oh, LADC cozah nih a bik takin Pu Sing Ngun Lun Cung CM nih hiti hin miphun thilthuam order a tuah hi kei nih cun ṭha ka ti bak ko. Oh, a si khi. A si cunin tuah nanmah zung nanmah chung bik ah maw nanmah zung bik ah hin hi nawl hi lai thi thuam i tuah hi nan zul tha in na hngal maw oh kan ni hi atu in personal branch kan si le CEM personal branch kanmah kan zung nih cun kan kalpi ṭhang hai ko a si tak a si cunin tu ah SSA zungpi ah maw alu cem na rak si cang lai caah maw thi thuam kong hi kan lai thi thuam kong mu mai hi fak piin kalpi hi tha na ti maw Aw ka ruangnak ah cun SSL zung zongah fak piin hi phung hi zulh awk a ti sin ka ruahnak ah a um zul zul hi tha na ti ngai ko ti nak si a si a lawmawm tuk a si chung hi SSA ah district project coordinator ah chia na rak si cang tung le kan i lompi taktak LMG nih oh keimah zong ka lom ngai asi cun atop nak ah binin zeitik khan me si ka ngal chia lo na in foreign ah USA an ti mi ah khan in nakal in kan rak thai ma USA i nakal in a hmuh ning kha van kan chim ve ta cha oh CWAO conference 2013 uh, a chim dingin CM Pu Sing Lun Chung ni kha chief guest an som le zul ding in ka kal ve le kei hi longtlai ah piang le si deng ka si ca lai hol hi hmang lomi ka si US kan rak kan khual tlon lio ah khanin US kan laifa ni a vialte US kan laifa ni vialte lai lai holin an kan chon le US kan khual tlon lio ah khan kanmah kan Laimi unau tampi an um le keimah paw cu Laipa ka si ka si caah cun Laihol in an kan chawn le Laihol cu ka thei lo le ka ning sak tu le cucaah cun in keimah Mizoram ka ke ṭhan atu ah hin Laihol cu ka zir ve thei to pin ka zir ve a na bia kan van dan ta la lai hol zong tampi nangmah zong USA na va kala khan na chap deuh ko ti oh si se wen bia ka chim pakhat du mi chu US lei kan lai mi khochak lei kan lai mi ni an lai hola khanin gold hol an mix le chu cha sun kendi thang le lai mi ni zong mar hol zong kan kan mix ve te lai ti ka rona ka um cu caah cun atu ah pawhin lai kholin ka chim the lomi cu mizo tong in ka soi me a poi mia lo ma ka adik mi sik tho ko kan hal thiam tho ko na in nang zong na rak chong chu amma ti kan rak thei le lom om tak tak chunin khika le USA na vakal nak i kan lai mi um tu phung le mo an nun phung le hika le ti ka thang lei lai mi mo kan nun phung hi zeitla na hmuh dan aa lo maw na ti aa lo lo maw na ti zeithlan na ruahnak a um Oh, US a kan laimi nih uh, Chin Hills ah sawrkar a that lo ruangah US ah refugee le asylum in an um le uh, ti hian in bian sim le kan ni kan laimi cu pathian in an kan dawt ruangah eh, zoimuak a than cho tir hi eh, min phal loa helicopter in min thlo puya ram chang kang taka min da tiin bia an chim le cucu atu ah cun in ram supreme power nei ngeimi ram US ah nuam takin nom le amma US citizen sip tong a ṭhen cun an nei a a thin nei lo an nei lo po sap ang chin an nun phung kong eng kim na sap bantukin an um atu ah hin kan nih mizoram le india re lai mi cu kannih zong pawk kan cozah cu a ṭha. Kannih he tah hin in kanmah pual in Lai Autonomous District Council cozah kan ngei. Hihi khawvel pumpi ah hin in khawvel pumpi Laimi nih ram pakhat cozah pakhat kan ngeimi cu Lawngtlai ah a si. Hihi hmun dang ah Laimi te pon an hre ve to a. Tucu Lairam sorkar umnak cu Lawngtlai hi asi ti kha ka chim duh e e e tha tha tu kan i lawm nihin ni i bia kan i hal nak mo tha te i na kan rak le cha na chungah kan i lawm tak tak oh keimah zong kai lawm ngai Atu ah hin kan ram hruaitu luber kan upatmi CM kan lai thi thuam te i Lai Autonomous District Council Bawi Zungpi in a thu hi nai hme taktak na angki kha aa dawh ngam som le ma kha zeithla min na kan chim kho hnga maw? Mazulen lo West Coast ko la maw?

Sing khat hrawng si la 10,000. a man zong rak fak pa si mu asi cunin chon ni khat ni po i LADC zung i a kai mi nih lai thi thuam i thuam awk asi tiah nawl hi a chuah tu hi nangmah na si in kan rak thei le hi hi zei bantuk ruahnak in thla hi thi thuam hi i tuah ding ti nawl na rak chuah nak singa na kan sim kho hnga maw Mah hi zeilo sikaw kanmah Lai Mai Lai Autonomous District Council Laifa kan si wang kan si ruangah mah hi zung in kan ngeimi si. Cun ka le kanmah Laifa hi ka chim cang bantukin kan nih cun phun tlau kan si le kanmah thil thuam zong a hngal lomi mah hol zong thiam lomi kan si le mah cu ruangah cun mah hi a ram thoknak ah kan thil thuam hin i thuam sila ni khat ni nanana cu cun Maika District Council zung in hi laifa in a si ti theihnak dingah pakhat a um vela ti ruahnak kan ngei oh si cunin kan lai thi thuam hi aman a fak tuk ti chim lengmang a rak si hi hi zeitin dah aman hi kan thi thuam hi mizapi nih a mi zeitin thla kan tila mi sifak zong nih mu mah hi kan nei ve khawhnak ding in aman hi anem deu dan ding hna lam he um hnga mo na kan sim ko hnga mo district council nih ma chu kan ngal ruangah kan hotu le nih an ruahnak a um le district council industry department nih kan lai thil thuam hna hi handloom and handicraft kan ti mi ah kan tuah ve ma chu chu district council day pau pawa 50% discount nin ma cu kan thil thuam cu mipi sinah kan zuar tawn ma cu cu tu zongah tahchunnak ah keimah tui kai hruk mi zong hi congnak a si le leng i khol ki cawk ah cun singkhat hrawng a si mansala district council nih kan tu ah cun sang thum sang li sang nga tiang in maka 50% in kan discount le cun nika kan ti mi zong siseh sol kan ti mi zong siseh Pakhat cu zeithla si cu? Culo maka bantuk hrimhrim kha a mizapi cawk khawh dingah kan District Council nih kan tuah ve. Mah cu zong cu tu zong ah hin a fak ngai rih le mah cu District Council zung i a ṭuanmi nih voikhat full payment an ti khawh lo zongah subsidy in anmah hlawh salary tangin kat ding zongin maka district council industry department tangi kan tami kha eh, district council zung a tuan mi hrangah cun loan kan ti bantuk sikala cu maka bantuk zong khan kan pek kho tu khen district council eh, handloom and handicraft kan ti mi alana cun eh, puan ṭhizirnak ah tuzing kan let le kanmah ni le kan thil thuam tuahnak ah kan ser cang. a rak si maw asi cunin LADC zungpi lawng si lo hin maw sianginn hna sianginn lei cacawn nak tiang zong hin in hi kan thi thuam kan lai thi thuam te hi kalpi siselo aṭha ve ko hnga lo ma aṭha ko nain macu kan tu zong kan ti kho dek ri la lo kan ma mai kan zung in zong ah hin every monday hi kan i check kle tu cu a hlan nak cun tun kan zia ngai cang a hlan ah cun order um sarkor um han se lo makha district council hi a hlan tangi rak kal dan a fu lo kan ti la chu circular na order na an to le um zui siloa makha circular um han se lo staff lei ni khan an va ngai pawimawh tuk lo kan ti la cu mat cu sile tu ahcun Monday every Monday po ahhin kan hotu le nih an va check tawn le tu ahcun nan i thuam ṭha ngai changin kan hngal le mahi kan zung in kan innpi kan Jerusalem hi kan ti ṭha phot la macu pinah Judai ram ah Samari ram ah kan kal te la cu kan ti cun kan office kan zung ka room i parda zong hi kanmah thil thuam cun Aizawl le Lai House zong ah siseh makha bantuk khan atu ahcun ram kan thok kan karh chin nan chin te ko la tu ram nan thok ka mana hi titluk hin nan chang le alawmom taktak si asi lo ah chunin hi kong long si lo hin i kan lai thi thuam long mu si lo hin mi phun pakhat kan si naka zai hi da zul na ning na ti na du mi van kan chim feta cha phun pakhat kan sile kanmah kan sinak te hi zahpi loin kanmah kan sining te hin khoika poah langkhaw ning si lo cun kan rian kan tuannak zongah thil cong cong saza kan si zongah office tuanmi kan si zongah politician kan si zongah krifabu lei tuanmi kan si zongah laifa kan sinak cu mi nih laipa lainu cu adik a rianṭuannak paoh ah Mazurin tlak a si ti hi Lai miphun nih hin thei u selaw mi nih an kan hngalh dan si sela ti ka duh ngai ma cu pinah America lei kan kal lio i kan unau le nih an kan chimmi cu Lai Chin hrangah cun rian a har lo khoika company zongah Lai Chin kan si phot ahcun rian kan duh le duh lo si ko kan hmuh khawh zei ruangah dah kan ti an ti ahcun a hlan i a rak ṭuan cangmi kha an rian ṭuannak ah teirel thei tup in anmah rian cio a niam a si maw a sang a si maw anmah rian cio ah khan zum awk tlak in rian an ṭuan le mah cu bantuk cun kan lai miphun nih hi kal ve cang u selaw politics zongah mei bantuk i mizo rian an kan ti tawn cung nung cung buk an kan ti mi zong hi bo cang seh cun kan rian ṭuannak poah kan hmaizawn cio ah diknak rinawmnak te rialnak i chuah cio sila ti he kan laimi phun hi kan kal ning le kan sining si sila ti ka duh ngai ke mani cu oh na bia ka van chim nol ri lal ma kha zan nai te ah khan USA a rak tlong ti kha kan rak thei ve ma khan rak tlon ti ka khan in khika le i kan unau USA le kan lai mi rakum ve mi hna le hika kanmah thlanglei kapi laimi a ummi hna hi zeitin kan nunphung hna kan i lawh lo ngainak hna zong rak um mai thei mah cu na hmuh dan ding ka tawi te van kan chim ve ta America lei kan unau le ummi cu an tha an fel kan ti la cu khual zong an kan do an dawt tuk kan ma keima zong kan nu pan kan vakal le kan nu he Cinza ka si ka ti hrimhrim ahcun khika lei Cinza ummi pawn in cun chuak khat bantuk chiah kan zoh cun kan nu hi a phun ah Khup Lian si cu Khup Lian nih khan Khup Lian ti an hngalh ahcun anmah chuak khat bantuk cin cun kan nu nu hi kan pi kan tila cu mahi hlawn ceu si le hlawn ceu zong nih khan kan nu a nu kha hlawn ceu ti an thei ahcun e ma cu nan mah cu kan tu pen a si cu an ti ani do tuk hika le chung kan si lo mah zawn cio kan zoh le midang kanmah hika tichak le khika laitlang le tang ara mi zong Burma Burma kan ti kanmah kan unau sin na na khan makha bantuk ruahnak kan ngei he kha ai lo lo tuk khika le kan vakala zan kan ni Mizoram i mobile mi zong kan si lo i table mi zong kan si lo sihmanhsehlaw lai pa ka si cinza pa ka si ti an thei hrim hrim ahcun anmah unau chuakhat bantuk cun kan zoh ma cu kan i lo lo na ka si rak si tak si cunin adongnak i kan zawt duh ka chim duhmi cu i LMG si mo district council chung minung vialte an si mo zeitlá bica duhmi na kan neih van kan chim LMG nih mahirian nan ruan hi a tha ka ti tuk full support kan i pe top le kan i lawm hmailei zongah zeimaw kanmah a herhnak poimawhnak ma zeimaw ti khawh kan nei ve cun LMG nih hin hika lai Autonomous District Council CEM dawhkan ma hi LMG nih nan ta si ti hi rak thei u law cun kan bawm khawhnak poh poh cun kan i bawm ve te la kanmah ka um chung ah cun ti kha ka chim duh le cun nihin ni ah hin a hlan ah cun keimah zong hi ka chim ka chim tawn ngakchiat le lai holh a thiam lomi ka si sihmanhsehlaw laipa ka si ruangah kanmah holh cu ka thiam la ti tu zongah thiam tuk cu ka si lo sihmanhsehlaw ka duhmi cu ka chim kho ve cang mah cu bantuk cun kanmah kan laifa mi po po nih hin mah kan holh te hi cu thiam dingin cun kan fale zong cawn te ro se law pathian nih an kan serdan laipa an kan serh bantuk cia hin hi vulei ah hin kan um chung vulei caan tawite kan um chung ah hin kan sinak te hin kal u selaw lairam hi thangchi in selaw cun kanmah kan hol zong tu zong ah nangmah zong nang hal cute lai na ek zam le mah kha cu kan chim thui bak la lo mah ka bantuk han tu zong ah kan nih kan duhmi cu ka chim cang bantuk khan ma hol a thei lomi kan si mi ma hol thei mi si ko selaw ma hol te le ma sining te in kan lai nunphung te hi dirpi selaw ti kha ka duh ma cu cu ka cah duh ko ni lawm tuk ni hin ni ah i komnak hun caan that deuh mai na kan siam pek ruangah LMG na cungah kan i lawm taktak mm, keimah zong kai lawm tuk mm.